Division in an kut kan in tlaih hna. Meinik kul le ni riat chun hlan tiang thawngpang hlat khawhmi ka rak chim lai. Chin ramkulh Mindat peng CDF le ralkap kahdohnak ruangah Ralzaam minung thongsa le zakua le sawmli le panga an um tiah ralzaam bawmchantu phu nih cazin an thanh. Hi ralzaam cazin chungah naupawi lio sawmli leng, kum sawmruk chung tar minung zathum le sawmriat leng an um i kum ngatang ngakchia zaruk le pakul leng an um. Ralzaam thongsa le zakua le sawmli le panga chungah nu thong li le zariat le sawmnga le pakhat an si i pa thong ruk le za le sawmthum le pali an si. Ralzaam hna cu a biapi in sii lei siseh, eidin ding kong ah siseh, ruahpi a sur caah an i dornak ding thilri kong zongah bawmhchanh hau in an um tiah kan theih. Mindat khuachung ah aa tapmi khuami hna zong ralkap nih mi lutchuak siseh, khuami umkalnak zong an rengh caah a kapkip in harnak an tong tiah kan theih. Chin ramkulh chungah siangngakchia sianginn a lutmi an tam biknak cu Palawa peng a si i Chinram chungah sianginn zariat tluk hawn khawh a si lai tiah Chin ramkulh fimcawnnak zung lutlai nih a chim. Chin ramkulh fimcawnnak zung lutlai nih Palawa peng chungah siangcachim CDM a lutmi an um lo tluk a si. May ni kul le ni sarih tiangah siangngakchia sianginn a lutmi minung thonghnih le zathum le pathum an si i Chinram chungah sianginn a lutmi siangngakchia an tam bik an si tiah a chim. Chin ramkulh chungah sianginn a lutmi siangngakchia hna cu siangniam run, siangngakchia, minung, thongthum le za sarih le pahra, sianghlai run, siangngakchia, minung thonghnih le za le sawmriat le pathum le siangsang run, siangngakchia, minung za nga le sawmthum le pathum an si i sianginn a lutmi siangngakchia dihlak minung thong ruk le zali le kul le ruk an si. Chinram chungah sianginn thongkhat le zanga leng a ummi chungah sianginn zasarih le sawmsarih le panga lawng hon khawh ding dirhmun a si tiah Chin Ramkulh Fimcawnnak Zung lutlai nih a chim. Asinain Chin Ramkulh Fimcawnnak Zung lutlai nih a chimmi cu Chinmi tampi nih an zum lo i a dik lomi cazin a si lai tiah an chim ve. Chin ram chungah Siangcachimtu minung thongkua le zaruk leng an um i cu chungah minung thong li leng rian in chuah an si cang. Nihin tiangah siangakchia sianginn a lutmi an tam biknak peng cu Palawa peng, pahnihnak ah Tidim peng le pathumnak ah Falam peng an si. Martial law nawlchuahnak Mindat khua ah sianginn a lutmi an um rih lo bantukin Thantlang peng cu nihin tiangah siangngakchia sianginn a lutmi an tlawmbiknak peng a si tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Palawa khuachung mei nu kul le nariat zinglei suimilam pasarih tluk ah bomb voihnih a puak. Bomb puahnak hmun cu Myanmar Economic Bank hmai le Palawa peng uk zung hmai ah a si i ralkap nih uknak a lak hnu in Palawa khuachung ah a voikhatnak bik bomb a puah a si tiah kan theih. Mei na kul le na riat zinglei suimilam pasarih le cheu tluk Chin ramkulh Tedim khua Tedim peng fimcawnnak zung ah bom a puak i fak ngaiin zung a rawk. Cun mei na kul le na sarih zan Chin ramkulh Kanpalat khua chung zong ah uknak latu ralkap nih meithal zun tam ngai an puah caah khuami thlalau ngaiin an um tiah thawng kan theih. Kum thonghnih le kum kul le kum hnih World Cup pumpululh zuamnak ah Myanmar ram aa tel khawh ve nakhnga World Cup qualification pumpululh zuamnak chuih ding in Japan ram a phanmi minung kul le thum chungah Chinmi minung pathum an i tel. Chinmi pathum aa telmi hna cu David Thang, Suan Lam Mang le Lal Din Mawya an si. Ralkap dokalnak caah Japan ram kal ding a almi Myanmar ram kawlbawi Zaw Zin Htet nih A pumpululh chuihṭi hawi hna cu kutzung thumthliar in ralkap dokalnak langhter dingin a forh fial hna. Asinain Myanmar ram pumpululh phu Coats nih cu bantuk ralkap dokalnak kan langhter lai lo tiah a chim tiin BBC nih a ṭial. Mei ni kul le ni riat zinglei suimilam pariat le minit hleinga tluk Shan ramkulh Muse khua No Tari sianginn pawng Muse Sein kiangkap ah bom a puak i minung pakhat nunnak a liam, cun minung pakhat fak ngaiin aa hliam. Bom puah ruangah a thimi hi sipin rianṭuantu pakhat a si tiah khuami nih an chim nain ṭuanvo ngeitu lei in fehternak a um rih lo. February ni khat uknak lak hnu in ram chungah bom voi zathum leng a puak cang tiah kan theih. Hi vial hin thawngpang thanhmi kan ngawl lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.